Okay. Uh, bon, na ami awor aki dan pa duna e informacion um, relevante pa lo que ta llegada na Holanda, e primer dia nan tambe na Holanda. Kiko nos ta bai atendé awe tardi ta e situashon aktual di Covid na Hulanda. Hopi importante pa boso tuma nota di esei, paso e desaroyonan ta bai hopi lihé i kosnan por kambia. I no ta tur kos outomátikamente ta mesun kos ku na Aruba, dus tin algun kos por ta adishonal òf diferente ku bo mester tene kuenta kuné. Yegada na Hulanda, Opvang binti binti un, Den grote lijnen, nos e detalesnan ta wòrdu dá dor di kada mentor. E algun un overzichte di e dokumentonan ku boso bai tin mester pèr instansi i ainda un tiki atenshon pa e demas aktividatnan online ku nos tin prepará spesialmente pa boso. Promé ku nos bai na e kontenido, Mi tin un punto di atencion y esaki ta un peticion di e mentorenan y e coleganan di Aruba Highs. E ta mas bien un suplica. Mirando cu nos ta ripara cu studiantenan no ta tuma contacto cu nan mentor y no ta mantene contacto cu nan mentor. Esaki ta trece cunde cu nos no sa kico ta e situacion specifico den bo caso tin cu mester tene cuenta cu de, si bo ta bin ainda si of no, dus por fabor si bo hay un mensahe, bo hay un email di bo mentor, please reacciona. E ta sumamente importante pa nos tin contacto estrecho cu tur studiante pa asina nos, ni a nos pero ni tampoco abo mester wordo confronta cu sorpresa. Pues ta hopi importante pa nos sa, mirando cu nos mester tin confirmacion di berdad cu bo ta biniendo, mirando cu a tin hopi cos cu mester regla pa bo yegada, entre otro hotel, pero tambe bus, tambe cuminda, tambe afsprakennan na e diferente instancianan. Instancianan awendia dor di e pandemia kier sa exactamente cuanto studiantenan ta bini, pa nan por tene cuenta tambe cu e distancia, pa nan por tene cuenta cu e espacio, Dor ku awor, awendia, no ta sina sina mas bo por yega kana kibra na kalke instansha ku un grupo grandi. Entonces e ta sumamente importante pa bo tin kontakto ku bo mentor i pa si e manda bo mail i messages, please pa bo tuma bon nota di esaki i pa bo reakshoná tambe na tempu. Entonces nos ta ripará studiantenan ta wak nan message, ta wak nan mail, pero nan no ta reakshoná i esei ta pone ku no ta tuma akshon Ku konsekuensia ku por ta ta mes deadlines òf por mes sierto informashon ku lo ta hopi yammer si esei mester kaso. Si bo no ta komprende un mail òf bo no ta komprende un mensahe, hasi pregunta. No tin niun pregunta straño, no tin niun pregunta kèns. Gewoon keda sin hasi pregunta mi ta kere ta lo mas menos sabí pa hasi, mirando ku abo ta keda den e insertidumbre, abo ta keda ku e onduidelijkheid. Dus hasi bo preguntanan den kaso ku bo no a komprondé un mail òf bo no a komprondé un mèsej. Ma wak bon e deadlinesnan, dor ku tur instansia ta traha ku diferente deadline, dependé ki regio bo ta bai, gemeente, duo, etc. Skol asta, bo mes un deadline, nos akinan no ta hasi wega. Dus e ora nan ta bisa bo, Great, nos ta lamentá ku bo no a meet e deadline, éksito un siguiente biaha. Nos ke evitá ku bo so ta wòrdu konfrontá k'esei. I tambe hopi importante, nos sa ku studiantenan tin vários friends ku ta studia aki bou, mayornan ka yegi studia aki bou. Pr'atrobe, sigui ku informashon i konseho di e instansianan ofisial i di e mentor. Nos i e instansianan ofisial tin e ultimo informacion, e ultimo informacion oficial riba diferente aspecto y hopi bia por ta consehonan cu bo ta hallando di friends of di amistad of haste di mayornan ta referi na con por ta nan a experiencia den pasado of con nan situacion particular ta. Pues no ta tur cosa ayora ta aplicabel pa bo cu ta biniendo awoki na aña binti binti un. Dus please sigui tur informashon, instrukshon di mentor i tambe di instanshanan ofishial i no bai zomar tras di kalke konseho ku bo ta risibí riba kaya. E mensahe ta, Nos ta aki nan pa yuda boso, nos ta para kla, man habrí pa risibí boso, pero boso tin ku duna di boso parti. Pasobra na final ta bo mes mester hasié. Na final bo mester por hasié bo mes. Pues esei eindelijk ta sumamente importante en no mester ta asina ku nos ta keda trèk na estudiantenan pa reakshoná òf keda trèk pa nan kumpli ku un sierto dèdlain òf un sierto dokumentu ku nan mester lever an. Abo ta keda e sum responsabel, pasobra eenmaal akinan ta abo ta e úniko ku ta lo ta responsabel pa esei tambe. Ok, awoki despues di mi serbon, despues di mi letania, mi ta bai na e kontenido, pero mi ta kere ta hopi importante pa para un ratu keter bisai, mirando ku nos ta repará ku nos tin hopi challenges e aña aki den komunikashon i den respons pa ku e studiantenan. Si mi mester wak awe so kaba, djis wak e mie e kantidat di attendees, nos tin kuater shen studiante ta bini na Hulanda e aña akinan i nos tin shen shete so live ku nos awe. Nos ta komprondé ku tin hende mester traha, nos ta komprondé ku tin diferente otro kompromiso i tambe por ta espektativa ku por wak esaki despues, na un propio okashon, ora ku e ta kuminé bo mas mihó. Pero e ta sumamente importante pa bo ta live ku nos pa shente tambe pa bo hasi bo pregunta. Mi ta bai awoki riba e situashon di na Hulanda, pa loke ta Covid, hopi kòrt. Ainda nos ta mantené anderhalve meter pa gran pa vooral pa den bo tin ku wak esei pero en prinsipio esaki ta ainda van toepassing. Mondkapjes den sierto situashonnan i espasionan kaminda e anderhalve meter no ta posibel dus bo ta wak kaba ku ya hopi hende no ta bistié mas den supermarket òf den algun otro establecimiento Pero bevoorbeeld den den trein, bus, openbaar vervoer si e ta keda ketu bay exigencia. Y un hopi importante si bo tin klachten cu ta relata na covid bo tin cu keda bo cas. Bo no por ta riba caye y esaki ta bay conta despues tambe pa opvang of pa cualkier actividad cu nos tin. Pa enseñansa superior den partikular, nos ta pidi studiantenan pa tuma bon nota di e reglanan di bo skol, di bo futuro skol, pasobra kada skol por varia den esaki. Dus nan ta informando tur studiante kiko nan por spera na komienso di aña eskolar, si ta online kos nan ta bai ta, òf físikamente, òf un kombinashon. Cosa ta mustra di ta bayendo bon na Hulanda, pero awoki atrobe nos tin un un spike masha grandi mes den casonan positivo un bia mas, pues awor aki un bia mas gobierno ta den deliberacion pa wak kico mester sosode. Dus please tene na cuenta y tene bon tambe correspondencia na bista di bo scol E tin implikashon pa e lèsnan na komienso di sèptèmber, pero e implikashon tambe pa aktividatnan di introdukshon ku ta bai tuma lugá durante ougùstus. I di gran mayoria skol nos ta tende si ku prioridat pa e aktividatnan físiko ta bai pa studiantenan di promé aña, tambe pa tentamens, praktijklessen etsetera i tambe pa begeleiding di gruponan ku ta mas kwetsbaar. Pero e mensahe ta, tuma bo nota di e maneho i di e reglanan di bo mesun skol. Bané m'a menshoná no, nos ta dos aña, kasi dos aña kabá, bo por bisha òf e di dos schooljaar, academisch jaar, ku nos ta tin e pandemia akinan. I ora ku kos ta mustra ku tur kos ta tras di loma, bo ta wak ku bo ta wòrdu konfrontá atrobe ku un otro variant, ku un otro desaroyo, etcetera. Nos ta spera, bèrdat, ku e vakunanan lo ta bai yuda pa kumpatí ku nos por bai na un sosiedat un tiki mas normal, pero ainda tin hopi duda, tin hopi onzekerheden, nada no ta sigur. Dus si i p'esei nos ke pone hopi énfasis riba studiantenan i na mayornan ku e binida pa Hulanda, bo biahe pa Hulanda ta keda un propio responsabilidat, un propio eskohensia, desishon, klaru den samenspraak entre studiante i su mayornan. Nos no por disidí pa bo. Dus e ta un desishon ku kada studiante mester tuma huntu ku su famia. Un bon preparashon ta sumamente importante i si bo ta insigur ainda, bo tin kalke duda, si ainda bo no tin huisvesting na yegá na Hulanda òf un verblijf adrès unda bo por inskribí bo mes, nos a manda un karta pa tur studiante. E dringend advies ta pa bo stèl ùit bo biahe e aña ki nan. E ta un mensahe duru, pero nos no por tuma ningun rísiko. Kiko ta nos konseho? Hopi hende a puntra nos si bo mester tuma e vakuna promé ku bin Hulanda. Nos ta konsehá tuma e vakuna promé ku bo bin Hulanda. E lo skapa hopi dolekabes ein malakinan ya ku bo ta vakuná kaba. I di dos, si bo bai warda pa wòrdu vakuná na Hulanda, akinan e no ta bayendo mesun lihé ku na Aruba. Na Aruba ya mayoria hende tin akseso kaba na e vakuna. Akinan e ta bayendo den mihó direkshon. Pero pa bo por haña e vakuna bo mester inskribí na gemeente. Ora e pasa bo por hasi un afsprak pa bo por bai i esei por dura. Dus nos konseho ta si bo tin e chèns tuma bo vakuna na Aruba promé ku bo bin. Durante e opvang loke nos ta bai hasi ta nos lo tin sèl tèst disponibel Tratamento lo bai wòrdu fasilitá ku un vora di snèltèst. Den kaso ku tin kalke duda, nos ta sèt nan in durante opvang pa asina traha mas preventivo. I den kaso ku e ta positivo, nos tin ku pidi studiante pa bai den karantène ora i no por partisipá mas na e aktividatnan di opvang. Unda por haya mas informacion? Pa tur esnan cu tin kier mas informacion, vooral mayornan, pero boso tambe studianten, tuma bon nota di informacion cu tin di Gobierno di Hulanda pa loke ta tur cos relata na corona. Esaki ta e websitesnan di Rijksoverheid, di RIVM. Schiphol tambe tin su informacion y mas cu claro e website di bo scol cu ta informa kico ta e maneho, e reglanan pa cu ta aplicabel ey nan. Yegada na Hulanda. Elawor a menshoná kaba e salida fe di Aruba, esaki ta e fechanan di yegada, promé vuelo ta yega dos di ougùstus, e di dos vuelo ta yega tres di ougùstus i e di kuater e di tres vuelo ta yega dia sinku di ougùstus. Pa tur riba tur tres dia, e kere nos ta bai tin un maraton na Schiphol e siman ei, pa tur tres dia lo tin presensha di Aruba Huis di Mentoren i di Student Assistenten pa risibí boso, esnan ku ta riba e vuelonan organisá. Dus nos tei pa yama boso bon bini na Hulanda i pa kordiná ful e aankomst una bes boso yega na Schepol. Nos lo tin busnan kla pa transportá boso di Schepol pa boso studiestad. Dus esnan ku ta riba e vuelo, transporte ta wòrdu reglá. Nos ta haya hopi pregunta si nan mes mester reglá, boso mes mester reglá transporte. Nò, esaki pa esnan ku ta riba e vuelo e ta wòrdu reglá i e busnan lo ta pa kada regio, studiestad I einan e mentor i tambe e student asistentenan lo bai mei den e busnan. Nos ta bezig pendiente ainda si pa den e bus akinan dor ku e ta tur en bus si mester mondkapje òf mester mantene anderhalve meter. Esaki nos lo konfirmá una bes ku ta asina leu. Boso laga e informashon aki for di boso mentor. Una bes ku boso wòrdu transportá pa e boso studiestad, boso lo bai keda den hòtèl E hotel aki e promé anochi ta wòrdu bekòstig dor di gobièrnu di Aruba pa tur studiante ku ta riba e vuelo. Tur studiante ku ta tin Aruba lening, mi mester bisa, pasobra nos tin frimi movers tambe ku ta riba e vuelo ku a opta pa bin meik e vuelonan, pero nos no ta haña finansiamentu pa e free moversnan. Esei ta hasiel e lòstig. Dus den kaso ku bo ta un free mover, dus ku bo no tin Aruba lening, pero bo ke keda den hotel huntu ku e grupo, esei por, bo por notifiká e mentor, pero ora ei esei ta riba propio gasto. Esnan ku tin Aruba Leinen, esaki ta parti di e servisionan ku Aruba Leinen ta ofresé. Dus bo lo keda den e hotèl e promé anochi pa bo aklimatisá, pa bo desplansá un poko. Bo lo haña informashon tambe over di hotèl for di bo mentor. I durante di e estadia na hotèl tin kènis make ku mentor i òf van kominsieleider. E siguiente dia ta checkuit for di hotel y tur studiante mester bay na nan verblijf adres. Sea esaki ta un tijdelijk adres, zeker famia, familiar, un hostel, you name it, of si bia bo tin bo kamber caba, e ora bo tin cu bay na bo kamber. Den caso cu ainda bo no tin, bo no por haya acceso na bo kamber of bo ingangsdatum di bo huurovereenkomst ta mas laat, semper tin excepcion pa verleng bo estadia na e hotel unda ta keda e promé anochi, pero esaki ta riba propio gasto. Si bo ke alternativa nan mas barata, cheke Mentor si tin otro alternativa, sea un student hotel of kalke otro kaminda ku bo por keda te ora ku bo por haya e ora ei e yabinan di bo bibienda. I despues e siguiente dia di yegada, des e promé dia ta deskansa, e siguiente dia, dia di check uit di e hotel, ta kuminsá outomátikamente e siman di opvang. Algun punto di atencion na yegada, atrobe nos no ke aglomeracion na Schiphol, dus nos ta pidi tur famia, friends, conosina, etc. Pa please, e no ta necesario e aña nan pa bin Schiphol, nos ta compronde cu famia kier bin ricibi nan familiarnan, nan studiantenan, e bisa nan welcome. Pero e proceso na Schiphol ta bay ta sumamente lihé, dus mane boso sali, boso ta bay den bus, I nos no por warda pa tur hende aglomerá, bisa otro bon biní etcétera promé ku por sali afe di skepòl. Marasjosé na skepòl ta hopi strèng pa ku aglomerashon di hende, dus mané ku nan wak aglomerashon nan ta atendé nos tabé ku eigentlik mester sali afe di e ora ei di aeropuerto. Dus nos ta pidi tur hende ora ei pa tene kuenta ku esaki Tin kas ku bo yega skepòl i bo ta vertoon algun síntoma ke di covid òf di verkoudheidsklachten, nos tin ku bai pidi bo pa bai den karantèna. Kon esaki ta baha en su werki nos tin ku palabrá e ora ei ku e mentoranan kon esaki ta bai, pero e nigda geval tene kuenta ku esaki sí. Dus nos ke pa boso ta gezond den de ora di salida Aña pasá, i nos ta hasi esnan ku ta kòrda, nos a wòrdu konfrontá ku un grupo grandi di studiante ku na yegada tabata tin Covid. Esei a trese un situashon sumamente difísil pa nos di Aruba Huis, mirando ku nos mester no solamente beskèrma e studiantenan, pero nos tin ku beskèrma nos personal tambe i tambe instanshanan. Dus nos no kier haña nos mes den problema ku instanshanan kaminda ku tin studiantenan positivo ku ta yega aki nan i posiblemente afektá hendenan vulnerabel. Dus por fabor nos sa cu e tin ta bay tin porta fiestanan, afscheidsparties etc. Pero please cuida boso curpa. Cuida boso curpa pa boso por cuida otro tambe na yegada di boso ora boso yeg hinan na Hulanda. Tur pregunta, peticionnan specifico pa loke ta yegada di opvang boso mester haci esaki via di boso mentor. Huisvesting, Na nima menshoná caba un condicion sumamente importante aña kinan. Boso tur a haya un carta fechá segun mi binti nuebe di juni bisando duiderlijk cu nos ta pone como condicion cu studiante ta beschik bij aankomst over di un kamer of, si no tin un kamer, cu tin un vaste verblijfplaats cu posibilidad di schrijf in. Nos sa, nos ta spera cu boso duna oido na esaki, pasobra un bia mas esaki ta keda propio responsabilidad di e studiantenan. Nos ta ei pa duna informashon i konseho, nos ta ei pa sostené unda ku ta posibel, pero lastimamente Aruba Huis no por regla, nos no tin outoridat, nos no tin e moda tampoko pa regla i reservá kamber pa studiantenan den diferente regios. Pues, please toma nota di esaki. Op van binti binti un hopi mentor ta tatin nan meet and greet kaba ku nan grupo di studiantenan unda ku a repasá programa di Op van den huvera e ta kla kaba pero boso a haya hopi detayes i informashon kaba di mentor i Op van Komissieleider riba esaki. Algun punto di atencion general, Atrobe nos ta ketu bai den un pandemia, dus nos lo nos a pidi mentorennan pa e opvangprograma ta konsisti di e puntonan mas esensial, Minimalisá e parti di biahe den gruponan grandi den openbaar vervoer, dus no ta kuenti ban den gèng den trein, ban den gèng den bus, nos ke minimalisá esei, Minimalisá tambe e kantidat di grupsbijeenkomsten. Normalmente nos ta organisá hopi seshonnan di informashon ku studiantenan na yegada. Nos tin ku wak un manera pa hasi'e lo mas responsabel posibel. I nos tin ku wak tambe e nos wèr aktividatnan soshal kultural por bai dor e aña akinan. Nos ta yele un parti hopi importante di e programa di opvang Vooral pa e binding y vooral pa tambe boso conocimiento y kennismaking cu Hulanda. Dus nos lo a e hopi jammer si esaki nan no bay door e eiginan, pero tur cos ta depende di e maatregelanan na Hulanda. Pregunta over di opvang, Cuanto dia ta consisti? Minimo tres dia, pero e por dura mas, cinco te seis dia, hasta un siman, depende di e disponibilidad di e instancianan. Dus tin instancia, bijvoorbeeld un gemeente cu ta duna nos pas un cita Despues di un siman ku boso yega o despues di un tres kuater dia ku boso yega, tur esei nos tin ku tene kuenta kuné. E programa ta konsistí, entre otro, inskrijf na gemeente, informashon i fasilitashon di kon pa habri un kuenta di banku akí na Hulanda, asuntunan relatá na bo estudio, ku tin di aber ku bo skol, ku Duo, DigiD, Studielink of HipCard, you name it, Lo tin spasio tambe pa bo atendé ku bo asuntunan pa bo regla bo kamber òf inrichting di bo kamber. Lo tin seshonnan di informashon i tambe manera mi a bisa seshonnan sosial i kultural den kaso ku esaki ta posibel. Inskrèving na gemeente, hopi bia esaki ta bai via di un sita físiko na gemeente. E informashon di esaki lo boso tin ku haya via di mentor. Bankrekening opende tambe añakinan lo bai diferente mirando ku desde aña aki bankonan ta eksigí BSN pa por habri kuenta di banko. Den pasado e tabata asina ku studiantenan di Aruba òf di Karibe por a habri un kuent di banko foruitlopend riba e ku bo haya bo BSN. Bo por a habri bo kuenta kaba ku bo persoonsnummer di Aruba. Dus bo bo number di belastingdienst di Aruba, pero desde aña aki dor di leinan mas estricto na Hulanda nan no ta aceptando esaki mas. Nos a purba di tur manera pa haci'e posibel, pero banconan a bisa nos hopi duidelijk cu nan no ta bay haci el'e excepcion, mirando cu nan ta haya nan mes den problema. Dus kico precies ta e proceso, documentonan pa cu banco, boso ricibi informacion e aña aki for di boso mentor. I akinan ta e demas kosnan ku nos lo atendé durante di opvang, informashon tambe over di openbaar vervoer, pero tambe di seguro, kon bo ta haña un huisarts, kon bo ta atendé ku esuntu di apotek i demas tópikonan tambe nos lo atendé. Inschrijving na gemeente, colega nan di censo a toca ke esaki caba un rato, nos tin un riba e pagina Studia na Hulanda boso por download un informatie blad di Rijksdienst voor Identiteitsgegevens unda ta splica kiko ta e exigencianan pa studiantenan di Caribe inscribi kinan na Hulanda. Boso boso por download esei, pero kinan alvast algun punto di atencion. Bo pasport sowiso mester ta valido, bo bewijs di inschrijven en uitschrijven for di Aruba ku bai a fei censo. Hopi importante, manera Colegi Censo bisa, ke ta poni n'e gemeente unda bo ta bai biba, unda bo ta bai inscribi na gemeente, no e gemeente of e ciudad unda bo ta bai studia. Pasobra si bo mester pone unda bo ta bai studia, ante esei ta diferente di unda bo ta bai biba, bo ta bai haya poko contratiempo kinan. I un eksigensia pa por inskribí tambe ta bewijs van adres in Nederland, sea ta un kopia di huurkontrakt òf un toestemming di e hoofdbewoner unda bo ta bai keda òf bo ta bai biba. Opshoneel, geboorteakte, manera e koleganan a bisa, tambe kaba den kaso ku bo no a nase na Aruba, Pero nos ta konsehá tur studiante pa name at mee pasobra tin gemeintesnan ku ta eksigí esaki standaard. Dus informá bon na e gemeinte pero eigenlik no ta kusta bo nada por ta un pari florin pa bo bin kuné. Hopi pregunta over di Verklaring omtrent Gedrag, VOG, E VOG formalmente pa inskribí na gemeinte no ta un eksigensia. Dus nos sa ku por ta tin sierto persepshon ku e ta un eksigensia pa inskribí na un gemeinte pero esei no ta e kaso akinan. Por ta pa bo skol si, nan ta bai eksigí depende ki tipo di opleiding bo ta bai hasi, nan ta eksigí ku bo mester tin un VOG. Pero pa gemeente, pa inskribí na gemeente esaki en ningún geval no ta e kaso. Nos tin hopi studiante ku ta bin Hulanda sin ku nan a pasa Waarmerk nan diploma. Please Waarmerk bo diploma promé ku bo bin Hulanda. Esaki bo por hasi na Dienst Inspectie van het Onderwijs, ku tambe ta situá awor aki nan na Departement di Enseñansa na Stadionweg. Si ta kosta bo, dus plis hasi esaki pa bo bin ku mas ku un kopia ku bo ta bo tin gewaarmerkt pa asina ora bo ta aki nan so esei ta un eksigensia di skolnan pa nan por skrijf bo informalmente. Sharin. Aha, bo mag waarmerk Cu cuater copia. Cuater nan ta maximo. Identica copia. Ok, perfecto. Y inspecci, el a keda na inspecci y nan ta seca boso na Stadionweg, right? E ta seca inspecci, ja. Si, na Stadionweg treinta i shete. Perfecto. Ok, bijzondere groepen. Nos ta, hopi informacion ta ga uit cu bo ta un standaard student, bo a cabe caba bo havo, vwo, mbo, you name it, anto bo ta bin como un studiante. Pero nos tin otro kategorianan ku mester tene kuenta kuné pasobra no ta tur biaha tur informashon ta aplikabel den si esaki ta bo ta kai bou di un di e gruponan aki. Befòrbèl si bo ta un minderjarige student tin implikashon pa loke ta habri kuenta di banko. Informá bon serka bo mentor. E aña akinan bankonan ta hopi estrikto, si bo no tin un voogd òf mayor ku bo presente na Hulanda nan no ta habri kuenta di banko. Dus nos tin cu wak hopi bon den cas cu bo ta minderjarig y cu bo ta bay haci aña. Por tant, no bena kort na con esaki mester wordo regla. E studiantenan cu ta biniendo por ta cu yu, of no hustamente ta bin mesora cu yu, pero por ta den un later stadium kier bin cu e yunan bin, of e yu bin, of cu famia, please informa acerca bo mentor kico ta van toepassing pa bo tambe, mirando cu pa yu tambe tin otro regelingennan cu bo mester tene cuenta cu nan. Y asina tin mas categoria, bijvoorbeeld studiantenan cu tin un medische indicatie. Si bo tin calke condicion medico, informa hopi bon acerca bo mentor kico ta aplicabel loke pa bo, cu mester tene cuenta cun'e bijvoorbeeld pa seguro. Studiantenan cu ta bay biba pafo di nan studiestad, dus bo ta bay studia na Utrecht pero bo ta biba na Den Haag, Ta tambe tin implikashonnan pa bo inskrèvi na gemeente, pero tambe pa kua programa di opvang bo ta bai sigui. Pasobra hopi biaha bo e no ta make sens pa bo bai sigui e programa di bo studiestad si bo tin ku bai inskribí na gemeente ku e programa di bo woonstad. Nos informá hopi bon. Nos ta wak ku studiantenan ta kambiando ainda basta di onderwijsinstelling i di opleiding, ku konsekuensia ku nan tin ku kambia e ora ei di opvang i konsekuensiamente tambe por ta e ora ei mester bai regla e ora ei huisvesting di nobo ku no a tene kuenta kuné. Please informá na tempu pa asina bo no topa ku ningun problema. Free movers, esnan ku no tin Aruba lening, sea mbo, hbo, wbo, por dun mei ku opvang. E deadline pa a apliká pa esaki tabata ein juli. Nos tin un grupo grandi di free movers, e aiginan ku ta dun mei ku nos. Lastimamente no ta posibel pa apliká mas ku Dumei ku Opvang, mirando ku Manem a bisa, e instansianan ta kia sa sifranan eksakto di studiantenan ku ta biniendo pa asina nan por tene kuenta di kiko nan mester pa ku e planning i pa ku e programa di Opvang. Studiantenan ku ta bin promé, studiantenan ku ta bin despues, tur por fabor e boodskap ta komuniká i informá nos. Mi ta mester rònt òf. E apntaway pa e informacion di tur e webinarsnan cu ainda ta pendiente. Nos tin ainda tres webinarsnan despues di esaki. Tambe un Q and A y algun meet and greets ainda pendiente. Diasabra awo nos tin webinar number kuater, Studeren en Budgeteren, di dies y mainta pa José Sori Mertia cu Budget Coach Christina Tromp y tambe cu studiante y escritor Franklin Schouten. Bo apliká bo ta e chèns di gana un kopia di su buki Living Rich as a Student in the Netherlands. E ta un webinar sumamente interesante, importante pa siña bo kon pa manehá bo plaka komo studiante akinan i pa bo haña tips en tricks tambe kon pa bo spar plaka akinan na Hulanda. Dus please, esnan ku no apliká ainda, hasi esei sin falta riba ea.aw. Y despues pa djamars nos tin un webinar special tambe riba e topico The Real Student Experience, Study in Holland hunto cu NUFEC, cu Study in Holland Ambassadors y tambe cu escritora Marhainska Sakuto cu a skibi su buki Holland Say What. Anto e lo ta e presente pa duna informacion. y tambe pa comparti experiencia y tips y si bo aplica pa e webinar aki bo tin chens di gana su buki cu ta bo por haci'e ambos den Papiamento como den Hulandes. Nos tin pa e studiantenan di Erasmus Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, un Q and A djaluna awor, please aplica pa esey, e scolnan ta bay ta presente, studiantenan actual di e scolnan ta bay ta presente pa comparti tur e informacion over di studionan un di e scolnan aki y tambe e studiestad. Dus atrobe haci bon uso di e facilidadnan aki cu ta wordo dá pa boso. Tur informashon ta riba e apuntaway, Página Studio na Hulanda. Den kaso ku bo no konosé e página aki ainda, mi no por imaginá mi ku esei ta kaso. Por aki riba tin mashop informashon mes. Nos ta realisá ku ta overwhelming, ta hopi detayes ku bo mester tene kuenta kuné, i ta hopi bia ta promé bia ku bo tin ku bai atendé kesakinan, pero nos tin tur kos heel overzichtelijk pa bo riba e página aki. Even kijk hoor. Anto segur mi awor si? Ok. Nos contactgegevens. Mi ta laga nan un rato en beeld y awor aki mi ta wak cu nos tin espacio pa pregunta. Facebook, Instagram, website, email, telefon, you name it. Bo no por bisa cu bo no por bereik nos. Dus nos ta nos ta na diferente manera bereikbaar y nos ta share informacion riba diferente plataforma. E ta keda na abo berdad pa tuma nota di e informacion akinan.